Is-sara ta' tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-attur Simon Kurmi, lil Simon rajnieh fl-iktar serje televiżiva maħbuba f'Malta. Simon, Impossibbli, għodt kemm-il darba kien fuq il-park. Però, il-wirja ta' Amadeus snin ilu fit-Teatru Manuel jiftakarha perfettament, apparti milli ċ-ċensura kienet qatt xtitilhom nofs l-iskript ftit ġranet qabel l-ewwel wirjiet. Simon, Fl-ewwel ġranet ta' Amadeus, esperjenza ċertu affarijiet fit-Teatru Manuel li sal-lum il-ġurnata għadu mhux ċert hekk kinux affarijiet reali jew inkella sopranaturali. Nisimgħu d-dettalji kollha minn hawn ftit ieħor. Prime Time jibda issa.

Ommima, nutrienti u konvenjenti.
Your event made perfect with Camilleri Catering.
Sodata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time qegħdin ħmistax il-ġurnata 'l bogħod biss minn jum il-Milied. Il-mistieden tiegħi tal-lejla karozza ħamra ma jixtrihiex, jekk ikollu burdata ħażina ma jrid jara u ma jrid ikellem 'il ħadd u jemmen li anki b'sempliċement kelma waħda tista' tagħmel il-ġid. Miegħi l-lejla l-attur Simon Curmi. Is-serata t-tajba, Simon. Kif aħna? Jiena tajjeb, int?
Hu tajjeb ħafna li qegħdin hawn. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek dil-kelba tiegħi Nelly, li f'dal-ħin tal-ġurnata. Ilqajtni b'Glenn Miller hawn. Ejw, ejw, għax naf li s-swing il-favorit tiegħek, u biex nidħlu mill-ewwel f'burdata tajba. Simon, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak, tradizzjoni ta' Prime Time. Mela le. Isem u kunjom?

Residenti. Bħalissa residenti Birkirkara. Birkirkara.
Professjoni.
Professjoni, Isni Customer Care, ħafna mit-telespettaturi jiftakruni wkoll nitkellem fi programmi vis-à-vis il-kumpanija li naħdem magħha, l-Waveserve, Biex inqajmu awareness biex ngħidu hekk, l-iskart kif wieħed għandu inaqqas minnu, eċċetera. Kemm għandna bżonn inkunu bil-għaqal bl-iskart tagħna. Bħalissa qed nisimgħu ħafna, ġifieri, u anke bħalissa daż-żminijiet nista' ngħid li l-iskart jiżdied, jiġifieri nixtru iktar wrapping, ikel, Nibdew insajru ħafna kliet li forsi ħafna drabi jkollna l-ħela, allura rridu noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun innaqqsu. Kif dejjem ngħidu nisseparaw u kemm jista' jkun ma nikkunsmawx biex ma jkollniex. Eh, nisseparaw l-iskart.
Eżatt. Għax hawn ħafna qed jisseparaw il-ħin.
Saim, ġej minn familja ta' mużiċisti inti? Eh, in-nannu u t-sijiet. As such, in-nannu Frank Camilleri, il-bibi, Bambini tih il-ġenna, naf żgur li qiegħed il-ġenna, Kien pjanista, it-sid tiegħi, it-tfal tiegħu idoqqu wkoll, però il-kuġini wkoll, però jiena sfortunatament ppruvawt, ha, u llum jiddispjaċini. Imma b'għadd linja oħra naħseb. In-nannu minn dejjem kien jgħid imma, minn meta kont tfal. Iva, iva. Kien li pprova jitellgħani fuq il-pjanu. Kien jġagħalni nagħmel xi ħaġa, jgħidli x'temp hu, ngħidlu bnazzi. U dak iż-żmien ma tantx kellu paċenzja, għandu, ġifieri, u tgħidilhom tgħidilhom dana dana kummidjant, dana mhux mhux mhux ħa jtgħallem qatt, ġifieri, però kien żmien ieħor, però llum vera jiddispjaċini, ġifieri nixtieq nixtieq u kultant nipprova għax ovvjament imma għal xejn. Sajm, jiena illum nixtieq inqabbdek naqra nostalġija. Mela. Fil-fatt għandi filmat għalik li żgur ħa x'ħajħodna lura fiż-żmien u mill-ewwel ħajqabbdek in-nostalġija. Imma ara, ħa ntik naqra ħjiel żgħir ta' liema filmat hu. Ħa nisimgħu din is-sigla u ħa tara f'imilna.
Ovvjament. Naħseb xi ftit dawk li huma ta' mpari u ħafna iżgħar jiftakruha żgur, aħna ħlejhom m'aħniex. Qed tmur lura ħafna fiż-żmien inti. Ħa nurik dan il-filmat, tiftakru żgur. Ħa narawh flimkien.
Kemm nixtieq li bħalissa nkun nista' narakom. Hekk. Għandi kurżità kbira nkun naf x'intom tagħmlu. Mela, tafu li fl-antik, meta t-television kien fil-bidu tiegħu, in-nies kienu jaħsbu dak tat-television qed jarawhom ġo djarhom? In-nanna ta' ħabib tiegħi kienet tiffilu sakemm tmur tinżgħu tbiddel. Insomma, jien għat-television lili ma ġobnix, taf. Dik il-ħaġa li jitkellem hu biss u ma tistax tirrispondih, lili ma togħġobnix. Nies bħajrkom tgħiduli, Allura x'tista' tagħmel? U jien nistħajjni nwieġeb, Ara t-television li għandna fil-kamra, dak mhux hekk.
Sa, kemm ilu dak iż-żmien? Dak iż-żmien ma kienx hawn video chats, lanqas jiġifieri. Dak ilu, jekk m'intx se żball, xi 87, jiġifieri qed ngħidu 35 sena. 35 sena.
Sajn, meta kontu qed taħdmu aħna ħna jew m'aħniex, immaġinajtu li 35 sena wara, in-nies ħa jibqgħu jiftakruh għad u n-nies ħa jibqgħu jitkellmu fuqu? Ifhimni, mhix xi ħaġa li timmaġina, fis-sens li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa li kien jarah qed jarah kulħadd. Litteralment Malta kollha kienet tara ħsar. Jiġifieri
u anke għad nitkellem ma' Fava issa, għal jiena kont żgħir, kont għadni żgħir. Jiġifieri kulħadd kien jarah. Allura iva, jiġifieri u llum anke permezz li qiegħed fuq il-mezzi soċjali malajr issibu, jiġifieri sfortunatament dak iż-żminijiet kull ma ffilmjajna, min jaf kemm għamilt plays jien li ntilfu. Però dan għal xi raġuni kien hemm min jirrekordjah. Għax ovvjament kien maħbub dak li jkun irid jarah. Bil-video cassette, ġifieri dak l-interess li kien hemm li kienu anke jirrekordjaw il-programm. Ġifieri u għalhekk għadna nsibuhom sal-lum. Eħe, u jibqa' sakemm nibqgħu nuruh kif qed nagħmlu llum, anke min qatt ma semmi bih li ma rax, qed jiġi l-kurżità jara x'inhu dan.
Esprit, level 1 at the point. Sajm, darba qrajt intervista tiegħek u inti kkummentajtek kara. Aktar ma tkun serja il-produzzjoni, aktar trid tistenna li jinqala xi ħaġa. Eħe, għax fil-fatt anke meta tkun kummedja l-ħaġa, iktar ma tkun qed tipprova turi ċertu serjetà, iktar tkun banali l-ħaġa u ġrat ħafna drabi illi ġieli nkunu qed nagħmlu xi ħaġa ġifieri li suppost hemm ċerta serjetà u jiġri x'jiġri ġifieri anke aċċident żgħir iktar diffiċli biex iżżomm. Minn banda l-oħra l-kummidja mhuwiex faċli laqqas. Il għaliex fis-serju inti b'xi mod tista' tilgħab u tiġbed in-nies miegħek, però fil-kummidja ovvjament jekk inti ħriġt hemmhekk u minn għalik in-nies qed jiddivertu u jidħqu u ma jiddiverti u jidħaq ħadd, hija problema kbira għall-attur, jiġifieri speċjalment. Sajm, darba kellek tixrob l-inbid on stage? Iva, iva, iva, iva.
Dana niftakar konna għamilna dak iż-żmien il-Mostru ta' Selbun, Jew hi jew il-lukandiera kienet waħda minnhom għax l-istess bilbies ta' epoka eċċetera. U fix-xena kien hemm milli jferrawli taz-zambit u nixrobha f'daqqa. U jiena kont ngħidilhom isma', taħsdunix! Fis-sens li jekk ħa jkun hemm taz-zambit għamluha li taz-zambit mhux se niskerb daqshekk. Imma tkun hemmhekk on stage live ma tux dak ix-xokk. Min kien jieħu ħsieb il-props sab prodott li kellu l-istess kulur. tal-inbid aħmar, però ma kienx jaf li dan il-prodott trid tiħalltu bl-ilma. Ruġġata.
Immaġina, he, għandek squash inti jew x'inhu, dan agħar minnu għax ħelu manna. Ma nistax insemmih għax ovvjament inkunu qed nagħmlu reklam. Li niftakar hu li kif xrobtha f'daqqa din, ilsini weħel ma' saqaf ta' ħalqi. Min jaf. Ma stajtx nitkellem, xerqa kbira ġifieri, ħassejtni ħammut on stage. Sime, sa ftit tas-snin ilu meta kien ikollkom produzzjoni teatrali, L-iskript dejjem kien imur għand iċ-ċensura. Iva, iva.
Iċ-ċensura kellhom dritt jgħidulek anki ftit tal-ġranet qabel dil-parti ma tagħmilhiex. Iċ-ċensura kienu jikklassifikawh u jistgħu wkoll jiċċensuraw ċertu kliem. Jiġifieri letteralment tkun bgħatt l-iskript u tara l-kliem maqtugħ u jew jissuġġerilek xi ħaġa x'tgħid minflokha inkella jaqta' totalment. Meta kellkom Amadeus it-Teatru Manwel.
Iva, Amadeus sfortunatament. Naħseb illi jew aħna domna biex nibagħtu ċ-ċensura jew ċ-ċensura damet biex tibagħtu lura, però indunajna fi Production Week, jiġifieri l-aħħar ġimgħa tal-produzzjoni, illi dam mhux linji biss kien hemm maqtugħin imma anke pages. U inti wara li tkun studjajt u rehearsjajt. U għalik personali dak l-iskript kien skript diffiċli. Iva, iva, għaliex ħafna drabi mhux li tgħid taqbad u tibdel għax tneħħi l-andament kollu tas-suġġett u l-atmosfera tkun qed toħroġ. Jiġifieri kienet xi ħaġa li mhix jiena ma naqbilx maċ-ċensura, taf trid toqgħod attent ħafna drabi, però kienet xi ħaġa li vera, vera dak iż-żmien kien l-istess perjodu kont għadni tal-istess età li kont qed kont għamilt aħna ħdejhom aħniex, jiġifieri din ilha thirty five years ago. Eħe, però b'xi mod dawwart. Dak illi kelli ngħidlu li huma ċċensuraw u naħseb fl-opinjoni tiegħi ġibtha iktar gravi. Għaliex min għamel it-translation qagħad attent illi joqgħod daqsxejn iktar dak. Jiena ovvjament imbagħad b'li għadt jien kien iktar gravi milli kien hemm miktub. Għall-ewwel wirja kont ma tiflaħx ħafna żgħir. Iva, iva, fil-fatt
dina kulħadd jafha, aħna ma jkollniex understudy. Ġifieri għandek performance, tkun ilek hemmhekk seba' ġimgħat tagħmel rehearsal, iċ-chances huma li bħal kulħadd tista' timrad. U kien dak żmien hekk, Novembru niftakar, taqlib tal-arja, u qabel bdejt il-performance kelli ħafna tibdil ta' ħwejjeġ u parrokki, draft għaddej, jiġifieri, sħanat ta' dwal, u mradt. Ġifieri l-għada ta' meta kelli l-performance fil-għaxija, qomt bid-deni. U Danny ikrah kien, jiġifieri Danny li tħossok surdut, ma titkellimx. Bla saħħa.
Immaġina, bla saħħa b'xi mod iġġib, imma li ma titkellimx jew la qed tisma'. Kont gravi. U niftakar qgħadt tisma'. Għad jiena jekk se noqgħod fis-sodda jew norqod wara nofsinhar, filgħaxija mhux se nqum. U jiena dak iż-żmien kont noqgħod il-Belt ovvjament u mmort it-teatru kmieni. Ġifieri f'xi tlieta u nofs. Għamilt mezzi li nkun teatru, ħadt daqsxejn għasel miegħi bil-misħun u hekk u larinġ u ma nafx x'ħadt miegħi u pinnoli għadt issa noqgħod hemmhekk relax però basta qiegħed hemm għax jekk nagħmilha d-dar din ħa nibqa' d-dar. U niftakar ma kien hemm ħadd it-teatru jiena kif qed ngħidlek kont qiegħed nipprova nistrieħ u dak iż-żmien id-dressing rooms kellhom qishom Speaker, Forma, min forsi jiftakarhom qed jinduna xi qed ngħid, forma ta' kif kien ir-Rediffusion. Qisu kaxxa hekk. Qisu kaxxa.
Li inti kont tisma' dak kollu li qed jiġri fuq il-palk biex hekk inti waqt performance kellek xi quick change jew mort istrieħ jew mort biddel taf x'inhu għaddej. U nisma' xi kliem minn fuq dan il-. U fit-teatru suppost ma kien hemm ħadd. Fit-teatru sa meta dħalt jien ma kien hemm ħadd. Ovvjament, smajtu darba, smajtu tnejn, smajtu tlieta, qatt ħa ninżel, ħa nara jekk hawn xi ħadd biex navżah li jien qiegħed hawn. Inżilt isfel, għaddejt minn fuq il-palk, nofsu fidlam, u fejn ikun hemm dal-microphone li inti tisma' minnu, ovvjament ma kien hemm ħadd u dak kien mitfi.
U ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd.
Kif ħa nerġa' lura? Dak iż-żmien, għax illum inbidel daqsxejn, id-dressing rooms inbidlu. Kellek taraġ jagħti għal isfel, jiġifieri għandek immaġina t-taraġ, kellek taraġ jagħti għal isfel għall-orkestra pit u l-kmamar ġol-kantina li hemm taħt it-teatru. U taraġ għal fuq għal ġod-dressing rooms. Kif nidħol f'din il-komun, biex ngħidlu hekk, tat-taraġ, inħoss li qed nisma' xi ħadd jitkellem hemm isfel. Insaqsi jekk hemm xi ħadd, f'daqqa waħda nħoss riħ. Biex nispjega kif inhu, bħal dak meta dak li jkun ikun f'Underground Londra u tħoss dak ir-riħ wumm. Jiġifieri riħ qawwi. Iv, minn hemm m'isfel, ġie ma setax kien hemm riħ minn hemm m'isfel, m'isfel m'hemm imkien miftuħ. li dan, qed nimmaġina tela' mill-indana tat-taraġ, u l-bibien tad-dressing rooms kollha, jiġifieri dak kien hemm sular u sular, fuq is-sular t'isfel kien hemm bridge u fuq hemm kmamar bid-dressing room, jinstabtu kollha. Waħda waħda. Waħda waħda.
Ifhimni, di qed ngħidha. Domt b'xatta f'ħajti għax ma ridt nippressjona 'l ħadd, il-Teatru Manwel hemm xi ħaġa. Jiġifieri jiena sa sa xahrej ilu kelli performance brillanti. Eh, dik li kont se nsaqsik, wara dakinhar, ara kemm-il darba erġajt ħdimt imbagħad. Ma la qatt smajt xejn u qatt ma rajt xejn, però li hu pożittiv minnha di, li kien hemm x'kien hemm kienet xi ħaġa tajba, il-għaliex dakinhar jien, b'dak id-deni kollu, bla vuċi, Nagħmel performance qisu qatt ma kelli xejn. Enerġija, l-vuċi kienet hemmhekk, jiġifieri għamilt iċ-changes kollha, l-linji kollha. Ħlief, ovvjament, kif għalqet il-purtiera rġajt waqajt. Għax ovvjament.
Jiġifieri jekk kien hemm xi ħaġa, ejja ngħidu.
Tatek charge tajba. L-ispirtu kien tajjeb ħafna. Però still ngħidha din. Jista' jkun ukoll għax kelli d-deni. U mmaġinajt kollox u ma ġara xejn minn dan. Però. Deni ġieli kelli jiena, Simon, ma dawn l-affarijiet qatt ma ħassejthom u qatt ma ġrawli. Simon, jien nirringrazzjak ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, vera ħadt gost nitkellem miegħek.
Grazzi ħafna. Nawguralek il-Festa t-Tajba lilek u lill-familja kollha. U jiena ovvjament lilek, il-crew kollu li qiegħed hawnhekk, u anke wkoll it-telespettaturi ovvjament nixtieqilhom il-Festa t-Tajba mill-It Hieni. U li Alla jkollna sena aħjar minn dis-sena. Aħjar. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal Matalan ħa nibdew nimlgħulek il-Christmas stocking. Għalik għandna stocking filler grazzi għal Matalan. Ovvjament tista' żżomm mat-tradizzjoni u tistenna sa jum il-Milied biex tara x'fiha, jew inkella tista' tara illum. Grazzi għal Kun, għalik għandna numru ta' salad dressings biex tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, kif ukoll grazzi għal Nem Nem. Għalik għandna xemgħa aromatika li kull darba li tixegħelha ħa tiftakar fina, għax ħa timla kullimkien riħa tfuħ. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejt differenti biex meta tiġi biex tagħlaq il-ġurnata tirrilassa ftit f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn itjeb minn naqra tè hux vera. Grazzi ħafna. Grazzi u nirringrazzjak mill-ġdid. U l-lejl it-tajjeb. U nsellli għal din is-sabiħa, jew sabiħ dan? Sabiħa, sabiħa għalik. Sabiħa, sabiħa.
Grazzi Saim. Kwieta.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. If you're after tender, crispy chicken or velvety mashed potatoes, fluffy pancakes or airy soft cakes, Schardinger Buttermilk is what you need. With a low fat content, Schardinger Buttermilk

Your event made perfect with Camilleri Catering. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, Għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-fridge u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment.

Tema ambjentali, passaġġ imdawwal, crafts sostenibbli, logħob għat-tfal, u ikel tal-Milied kif ukoll divertiment tal-familja kollha. Titilfux din l-opportunità biex tiltaqgħu wkoll ma' Santa Claus. Id-dħul huwa b'xejn. Attività ambjentali oħra mtellgħa mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża.
The perfect gift this Christmas, Hansa! Shop in store or online at hansa.com.mt.
Total Tools, super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function, komplut basket, żewġ batteries, charger u 50 biċċa aċċessorji għal prezz ta' 222 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook.
F'dan il-programm qed jidru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time għawek baqaddej il-battibek dwar dak li rakkontanna Simon hekk kienu xaffarijiet sopranaturali jew kella esperjenza ġdak li esperjenza minħabba li kellu d-deni bqajna nirrakkontaw interessanti it-teoriji li ħarġu kieku għandna sal-lejl hawnhekk nirrakkontahomkom kollha. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna Spiċċanna, però qabel inħallikom infakkarkom li aħna flimkien ma' Camilleri tal-Ħelu nixtiequ nisimgħu min hu l-kollega favorit tagħkom. Ibgħatulna ritratt flimkien mal-kollega favorit tagħkom u jekk intom tixtiequ tinnominawhom għal din il-kompetizzjoni l-kollega tagħkom jistgħu jerbħu hamper grazzi għal Camilleri tal-Ħelu għal żmien il-Milied u l-hamper ħa jiġi adattat skont il-gosti tal-kollega tagħkom. Jista' jagħżel hamper tal-Ħelu jew inkella jista' jagħżel hamper gourmet li jkun ibbażat fuq l-ikel. Qed nistennaw l-applikazzjonijiet tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram owenbonnici dott TV. Jien nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba, ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.